avo vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nemuchokwadi ndinogashira sangano rekupera kwemwedzi waseptember wa, wa ndinokugashira hama dzangu iri ndiro zuva ragadzirwa nashe Vanouya kuzoropafadzwa ngavaropafadzwe, vanodzikinurwa ngavadzikinurwe, vanorapwa ngavarapwe, vachabva pano vagashidzwa zvavo ngavagashire muzita raBaba remwanakomana neremweya anoera. Tinogara yedu pasi vaimbi vachiti

Hakuna, hakuchina. God bless you. God bless you. Totenda Mwari. You are most welcome. Naika Mwari akuitirei zvakanaka. Tinokudza Mwari. Uh, nguva inoyi

tinokunamatai mwari tinokunamatai ishe jesu muchinda werugare ichokwadi tauya mwari Chinotikoshera ndechekuti patinosvika panzvimbo inoi tinozviziva kuti munenge makatimirira pano kuropafadza kudzikinura kurapa baba taakunamata zvataapanapa tanga inesu mwari vabasa vamatuma vaapano ngavakomborerwe ndimi. Mweya mutsvene, burukirai zita renyu panzvimbo ino. Itai zvekuzadza nzvimbo ino neuwepo hwenyu. Takupa mbiri kunemi Mwari, iko kutongosvika pano chete inyasha. Kungosvika pano chete Mwari, tiri kuona ukuru hwenyu. Kutogara patakagara apa nekumira patakamira, Mwari kudzwai, kudzwai Mwari, hazviitwi nyore. Idzi inyasha idzi, chitikomborerai nhasi nekuchauya. Tangai nesu Mwari, mupedze nesu. Tinozvipa, tinozvininipisa, tinokomborera nekunamatira muparidzi umwe naumwe, tichinamatira mumwe naumwe asvika panapa. Tibatsirei Mwari, tipone nekukura nesoko renyu, muzita raBaba, reMwanakomana nerimwe yaanoera. Amen. Bless you.

Genesis chapter 12 kubva paverse 1 kusvika pa5. Pane musoro wenyaya uripo unoti kudanwa kwaAbrahamu. Ndichatangisa kuverenga. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahamu, Ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo. Marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Naizvozvo Abrahamu wakaenda sezvaakaudzwa naJehovha. NaRoti wakaenda naye. Abrahamu wakanga ana makore ana makumi manomwe namashanu pakubva kwake Harani. Abrahamu akatora Sarai mukadzi wake naRoti mwanakomana womunun'una wake nepfuma yake yose yavakanga Vaunganidza navana vavakanga vabereka paHarani vakabuda vakaenda kunyika yeKenani vakandosvika kunyika yeKenani. Mwari varopafadze kuverengwa kweBhaibheri nokuti shoko rawo harinyepi. Amen. Muzita raJesu Kristu, haleluya. Regai nditi pamusoroi mubati wechigaro Amai Mvundura, muvhangeri wedu Male leaders edu CM yedu pamusoroi nevavhangeri vese uh, Reverend Bobo pamwe chete namai ndoda kukuremekedzai zvikuru wafundisi biyangu vari pano uye vakokwa biyangu vari pakati pano wanin'ina wangu munashe tinotenda Ndinokuremekedzai zvikuru vaimbi vedu, tinokuremekedzai zvikuru vari kuita zvecommunications kuno, ndinokuremekedzai munoita kuti ushumiri huyendeke. Regai nditende Mwari wakanaka ndichifara kuchingamidza sangano muzita raJesu Kristu. Haleluya, amen. Ndoda kutenda Mwari nekukokwa Kunyanya mazuva ano ndikagashira invitation ndinobva ndatoita sekunge ndichambururuka nekuti handina pulpit. Uh, pulpit ine wafundisi kumaseketi zvino ndinozongomirira sangano guru raclay asi ndikawana invitation ndinoti ah mwari mapanepi nekuti panapa ndo panobva simba redu rekushumira Ndakataura namufundisi Matoyo kuti pamwe pacho unotofanira kutongouya kumunamato wakaita seuno don't miss nekuti unotonzwa mumweya mako kuti pane zviri kusara wobva wauya kutop up kana wakufamba zvako hapana anombozviona kuti wakatopera Haleluya. Wotanga kungopupira nenyasha vanhu vachisingazive kuti izvi zviri kumbobva kupi, watopera zvako. So ndiri kufara kuona ah, dzimwe fesi dzandakamboshumira kune mamwe maseketsi muno. Ndinokuchingamidzai mese muzita raJesu Kristu. Haleluya. Manherano manhero akanaka. Manera anoshamisa kwazvo. Mwari vatitendera kuti tive pano. Ndisingapedzi nguva ndoda kukumbira imwe shamwari yangu Vhangeri Mashaya vauye kuno kumberi vachimhanya zvikuru vanditsvitse pamberi paMwari. Tinombowa nenguva yekunyengetera tiri pamwe chete. Thank you so much.

Jeho tinamate Baba wedu muzita raJesu tinoya pamberi pechigaro chenyu mutsvene wakatendeka mumadekwani ano petiri kukutendai munhu mukuru nekuti muri mwari vasingarambi vakanyarara tagarira wamasimba ose kunzwa kutaura kwenyu jehovha kubudikidza nemwana wenyu reverend nyamudzura Tinonamata muzita nemuropa raJesu. Tinoda kuzarurwa nzeve dzemukati mwari. Tinoda kuzarurwa mwoyo yedu. Jehovha ndava David anoti nzverai mwoyo. Nzverai mwoyo denga. Mubvise zviri pasi pasi pemwoyo wangu zvikukutu nezvese zvakaipa mogadzira nzira isina magumo. Tinonamata nezita raJesu. Kana musina kunzvera mwoyo yedu denga. Hapana chingataurwa tikanzwa mwai, hapana chingataurwa chikatiraramisa denga. Nzverai mwoyo wamasimba ose, zarurai nzeve dzedu dzemukati. Tagarira kutaura kwenyu mwari, tinomusuma mwana wenyu paamira pachikomo denga. Taurai naye, Taurai naye Jehovha, taurai murimi wamasimba ose. Tinokupai mbiri neumambo nekuti zvakafanira kwemuri. Muzita renyu Baba, reMwanakomana naMweya anoyera. Amen. Uh, thank you so much my brother. Muverengi vaverenga zvakanaka. Bhuku raGenesisi rinotitsanangurira kuti zvinhu zvakambovapo sei kubva kucreation yezvinhu zvese kusanganisira existence yewanhu on earth. Pataverengera tanga tichinzwa nyaya yekudaidzwa kwaAbrahamu Pekutanga zita rake ainzi Abraham not Abraham. Abraham zvairevei? Zvaireva the exalted father. Later on Mwari vakamushandura zita vakamuta kuchanzi Abraham asi vakunzi Abraham zvichireva kuti father of man. Hallelujah. This was of a result yezvakaitika pana Genesis 12 paari kudaidzwa naMwari. Mwari vakava nanguva yekumuropafadza vakamublesa. Murume uyu Abrahamu aigara muUri yavaKaradhiya. Yakanga iri nyika yakanga ine upfumi muMesopotania. Yaiva nyika yakabudirira mune zvizhinji, asi yakabudirira kudaro mainamatwa zvifananidzo. Paiva nezvimwarikadzi nezvimwarirume zvaishumirwa muUri yavaKaradhiya. Aleluya! This could not spare Abraham Nekuti pamba pavo kudaira kwangu kwaitonamatwavo zvimwari izvozvo, uye baba vake Tera waitovavo nazvo. Tera ndiye baba vaAbrahamu, kutaura kuti vakanga vatorivo nazvo zvimwari izvozvo zvaishumirwa muUri yavaKaradhiya. Mumwe munyori obva ataura kuti in a lifetime munhukadzi aitofanira kuenda kutemberi achindoshumira zvimwari zvavauri navakaradhiya sepfambi yemutemberi aleluya a religious prostitute yemutemberi hazvina mhosva uri singu hazvina mhosva vakaroorwa asi kwaiva nepfambi dzaigara mutemberi waitombofanira kuendawo ikoko uchindorarwa neve mutemberi yezvimwari kadzi nezvimwari rume muuru yavakaratiya Ipapo ndopatiri kuona Mwari vachidaidza Abraham. Anga asina background yaimboshamisira. Kana Mwari vane zvavo kudaidza munhu, wanodaidza kunyangwe nevakashoreka tikashamiswa kwazvo. Kana Mwari vane zvavo kudaidza munhu, wanodaidza nevane mabackground ari pasi nekuti ndimwari. ndimwari kana vakada kupfuura nekumaraini yekwenyu musakubva muzororo munodaidzwa munhu musingambozvifungire nekuti ndimwari wanoita sekuda kwavo nekuti ndishe so mwari vakamudaidza at 75 years of age ipa Simuka ibva munyika yeUri yevaKaradhiya, munyika yababa vako, muimba yababa vako nehama dzako. Simuka uende kunyika yandichakurayira iyo. God calling Abraham at 75 years. Mwakada kudaidzwa ipo pakati pedava wati kure Zera H H yacho ngawatigarire pasi wanga wamboripi kuuya wakura kudai eh? tisu tinogarisa vanhu pasi asi kana mwari wada unodaidzwa zvakadai Yeah. Abraham haana kutenda kugariswa pasi nekuti Mwari vanga vamudana iye akati ndazwa izwi randidana. Haana kugariswa pasi. Ndakadini kukosherwa pandaiverenga chiverengo kuti iye haana kukonifyuza the voice of God the creator and the voice of the gods of Ur of Karadia. Haana kuita confusion kuti iri izwi rani, akarizwa kuti izwi raMwari wandidana.

Manhero ano pane nyaya yekutama uchibva mukati meimba yatera kuti uone kuropafadzwa. Chikonzero haugoni kukomborerwa uri mukati ugere muimba yatera.

He did not confuse the word of God, the creator. No, did he transfer? Remember, Tera baba vake wakatobuda ona iye. Iye Mwari vati iwewe ibva imomo. Iye ndopa akugwigwitidza Tera baba vake. Akutama nawo kuenda nawo Harani. Na Loti. Mwari akazoparadzanisa vanhu avo. Tera anofa. Loti woenda the other side. Abrahamu naSara nevaranda vavo wakaenda. Ende panguva yaanga ari kufamba Abrahamu aina Tera haana kuenda the southern side. raifetsa Kenani akaenda the northern side riri opposite Kenani why because wawafamba naye haafambwe naye wafamba natera mweya watera vakazara neconfusion panzvimbo yekuenda towards Kenani iye akaenda the opposite side nekuti afamba natera pane waunoswera naye

une confusion tera akazofa paharani abrahamu kwakupepuka kwakutanga kuziva direction why because mweya watera wanga usisiri paari tera akatotama nezvimwari zvake chikonzero handiye akadanwa mwana ndiye akadanwa namwari kwete baba vacho tera saka zvaitadza tena kufamba nezvimwari zvake zviri mubasket regedza tera aende muregedza aende regedza tera afambe fambe usabatwe nemweya watera manheru ano usabatwe nemweya watera gore rino regedza tera aende regedza tera aende nezvinhu zvake muregende

haukwanise kubleswa namwari saka siyana natera uite zvakanaka manerano kana tera achirarama pakati pedu mwari hawangambotiropafadza manerano regedza tera aende nezvinhu zvake haleluya tiunowo kuti kune vanhu vanotransfeya nezvinhu abrahama haana kutransfeya yeah. Aiwa, akatotendeuka Mwari pavakamudana. Ndava kune maKristu waita nhamo nekutransfeya nezvinhu panzvimbo yekusiya iye anotransfeya nazvo ouya nazvo muchechi. Hauna kutendeuka asi wakatransfeya. Haleluya! Area of operation ndoyasiyana chete. asi uri kuopota the same way yawaita uri panyika waakungoitira uri muchechi imomo haleluya wekuroya hawaperi muchechi wekuhura nawo hawaperi muchechi wekumira hawaperi muchechi munhu achisimuka anosimuka nepesi yake asi mune makristu ari muno wakatransifeya wakauya kuba chekuba hachiperi ucharamba uchiba uchiba uchiba uchiba kusvika wakatendeuka Tera. Amen. Tera ngaregedzwa aende nezvinhu zvake. Hallelujah. Amen. How can God bless us? Tiri mukati mezvimwari kadzi nezvimwari rume zvaishumirwa muuri yavakaratia. Hallelujah. Amen. Unoona umwe munhu achiramba akabatirira munhu waanotoziva kuti uyu ndiye akabata blessing yangu, iye anoramba akabatirira paari achitoti wasikana wasikana wasikana ndinamatirewo unonamatirwa sei iye ndiye akabata ropafadzo yevana vako haleluya Mwari ngaatipe revelation yekuoneswa kuti vamwe vacho vatinochemera tichiisa misodzi kwavari ndowakabata mablessings ndowana tera wedu iwavo ive tama mubvomba matera mhani rongedza twako ubve pana tera haleluya nekuti ndiye akabata ropafadzo yako asi unoramba wakabatirira kwaari Pane shamwari dzatinofanira kusiyana nadzo kuti zvakanaka zviitike kwatiri. Pane zvatinofanira kutsveta kuti maropafadzo ateerere mukati meupenyu hwedu. Pane shamwari dzaunofanira kudhilita.

unofamba satera stepi chaiyo chaiyo unonhonga stepi inenge yatera kamupfikiro kako unopfeka kunge tera kamudyiro unodya kunge tera shamwari yako inokufurema kunge iwewe hausi kugona kuzviraramira sewe uri kufuremwa nemunhu be original man unorarama kaupenyu keke patv Life yako yese ndeyekuemuleta yepaTV. Who are you? Be yourself and be unique. Be unique. Tichakuziwa riniwo. kuti ndiwe pedzisai hatikuzivi zvako zvese ndezvepatv kamutauriro kacho kamufambiro kamupfekero kamugererwo kahairstyle kacho tv yega yega why don't you become yourself

asi tati tera ngaaregedzwa aende iwe uri mwana vamwari ibva mukati meimba yatera kuti blessings will follow you after that move just take a step of moving out then jesus will take the 10 steps dzimwe dzacho dzese ukangotora one haleluya dzimwe dzinotorwa najesu Just decide to march out. Kubuda. Kubuda. Kutitera nezvimwari zvako. Ndaneta kushandiswa newe. Ndinoramba nezita neropa raJesu weNazareta. Aiwa hausiri murume wezvimwari rume iwe. Hausiri mukadzi wezvimwari kadzi iwe. Ramba nezita neropa raJesu. March out. March out. Tera une nzvimbo une moral right yekurarama iwe uchizvisarudzira murume vako kana mudzimai waunoda kwete vekuita kuuchirirwa kuombererwa aiwa una nzvimbo satani manero ano tera ngaaregedzwa aende manero ano nezita neropa rajesu wenazareta Tinosvika kupi tichitongwa naTera? Saka vanhu vanotransfeya vachiuya nazvo muchechi kwakutoraizawo kani awanga ah, wambori wakadai wari kusection saka iko zvino wa wakadai wandori nazvo zvimwari zvatera izvozvo wamwe ndowanenge wakutoti hatityiwe

hazvina matiki kunoti namate unenge unoti faye munamato haurari tera saka siyana na tera haleluya siyana na tera igomba matera Kune nzvimbo dzatinotofanira kusiyana nadzo, dzimwe dzatinoswera tiri tinofanira kutotama madziri kuti mweya waMwari afambe pakati pedu. Zvingatibatsirei vana baba madhodha kuenda kundogocha every weekend tichidya neshamwa tichinwa Wana kumba wako wari kurowa necabbage wopedza woti honai warombo kwese kwese nematuriro ari kuita nyama mazuva ano kwakuti honai warombo kuriwa vana vako kuti warombo wabhuitiimbirei honai warombo kwese kwese uchitaura vana wako iwewe wausina kupa nyama Yeah. They are so crying. Pane mweya iri kuchema kunzoko wadikana. Pane zvatinofanira kutama mazviri, pane zvatinofanira kusiya. Haleluya. Mwakati kokungotaurira mai mwana kuti mai mwana takamitisa takamitisa bhoera taka mai boy takamitisa bhoera kwamurambinda ndava pane mwana ari kuchema iye anoenda kuchikoro asina bhutsu asi ndewemwe munhu mukuru kune vamwe vari kuno vari kudzidza chikoro chakanaka but there's another so blood rako riri kuchema riri out there taurira mai mwana kuti akamitisa mai mwana Haleluya! Kana chokwadi chataurwa zvakanaka zvinotanga kuwa pamusoro pedu, tofamba muchokwadi chaMwari. Saka Mwari watinonamata ndiMwari anogara muvimbiso dzake. He is the God of promises. Ari kuvimbisana naAbrahamu, ndicha, ndicha. I will, I will, I will. Hallelujah. Amen. The God of I will. Yeah. Amen. And the Maria hatadziswi nemunhu kana achinge ati I will indeed is going to do that. Amen. Mwari haachinjiswi chaanenge aronga nevanhu. Hapana paanomuka achifunga kuti ndaida kukuitira 1 2 3 but ndazofunga. Ah, Mwari havadaro. Kana Mwari vazvireva vazvireva wanogara muvimbiso dzavo. NdiMwari vevimbiso, the God of promises. Amen. Inguva chete isati yakwana. But kana nguva yaMwari yakwana hapana anoirambidza ende hatadziswi nemunhu. Havachinjiswa agenda Mwari. Manhero ano Mwari watori neagenda newe. Chaunofanira kungoita kubva mukati memba yaTera wofamba nekuda kwaMwari. Mwari kuti mfundisi ishuwa here kusiya zviya zviya? Ishuwa. Kana dai zvainakidza sei siyana na Tera. Hallelujah. So there's a sevenfold structure of blessings. Mwari vari kutaura kuti I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you. Whoever curses you, I will curse. Wanhu wese wepanyika pano wacharopafadzwa mauri. Kana ukasiyana naTera waunodungurudzana naye mazuva ese nenguva dzese, Mwari vataura kuti ndichakuropafadza, you shall become a great nation. Ende muone kuti munhu one ndiye ari kunzi uchava a great nation. Mwari vatinonamata is the God of multiplication. Munhu one out of history yake yekuwa barrenness but better background yake so manhero anamwari havasi kubatikana nehistory yako wanoiziva yo history is not a destination mhani iwe aa ipapo panhorondo yaunayo iwewe ipapo ndo pekutangira handipo paunogumira mwari vanoziva background dzedu vadikani wanodziziva Chinoitwa naMwari vatinonamata kuchinja nhoroondo, history inochinjwa, CV inochinjwa. Saka ndiMwari vakatendeka vatinonamata, ndiMwari vatinowato vanoshamisa vatinoshumira uyu mhani. Haleluya. Hazvina basa. Wanga kudaidza kuti musikana webasa kana mukomana webasa. NdiMwari wenhorondo. Mwari munoziva background yangu. The time shall come. The time shall come. Pamuchachinja history yeupenyu hwangu Mwari. Amen. Chingobuda chitomba matera so. Zvimwe zvinhu zvitange kuitika mauri. Hallelujah. Amen. Saka Mwari vari kuti ndichakublesa iwewe. I will bless you. Hallelujah. Vanhu vanofila jealous kublesa munhu so kungoti God bless you. Kutaura manzwi chete. Ende kana usiri serious nekublesa munhu nyarara. Because mangwana unomuona asimuka apa musoro. wakanditi god bless nyamutsura nyamutsura bleswa mangwana wakufamba nekamota kako dai akakudubuka nako saka mazai acho achizoti i receive wanoziva impact yet the word god bless you yeah. zvino iwe mwana ukange wati god bless uri kuenda kuiti kunge pasina chaitika iwapuwa ropafadzo ah. kana wableswa nemanzwi tina jesu muprisita mukuru mushumiri wamwari iye ndiye anotakura mazwi oenda nao pachigaro chamwari

Pane vanhu vari kurarama vatori nemacases nekuti wakatukwa asingatukwe, wakabata asingabatwe. Handi wese vanobatwa batwa, handi wese vanotukika, pane vasingatukike. Hey! Pane vasingabatike vanofanira kupisa. Unofunga kairi usati watanga kumubata nekuti anopisa. Mwari vati anokutuka ndichamutukawo. Haleluya. Regedza tera aende. Murege aende.

Kana yanzi ropafadzo iri kuuya mukati memba yako haimisike. Haleluya! Saka manhere ano pano manhere ekuropafadzwa. Mushure mekunge tarongedza tabuda, Mwari votikomborera manhere ano, nekuti tera ane nzeve dzinonzwa, tera ane maziso anoona. Haleluya! This week takati chinamata neomwana ndobva tavhura Psalms 35 saka takangoiwerenga pasina kuparidza umwe wedu atainamata naye obva atanga kutomanifesta zvikanzi ii tatoti tisu tiri kutaurwa pano tanzwa zvemambura ataurwa ya kuti tichabatwa ndisu tera tera ngaaregezwa manero ano tera haana nzvimbo mukati mevana vamwari manero ano tera ngaabve mukati memhuri dzedu manero ano Tera ngaabve muwana wedu. Tera ngaabve mamarriages edu. Tera ngaabve mafinance edu. Nezita neropa raJesu weNazareta. Thank you. Amen. Hey! Taramba mweya watera. Yeah. Mweya watera uti kana wasvika vanhu wachinamata Vanotanga kubatikana vachiti undundu undundu, simba raMwari risingafambe pakati pekereke yabatwa nemweya watera. Chechi inogona kubatwa nemweya watera yokotsikirirwa pasi. Mweya watera unouya vakaronga. Nhasi tiri kuenda kobata vhangeri nezita neropa raJesu. Hakuna vhangeri rinobatika, vhangeri rinopisa, vhangeri raMwari moto, moto pamusoro peumwe moto. Toda kuti Mwari manherano wawedzere moto pamusoro peumwe moto. Tera hapindi mujarata renyasha rino iri. Tinoramba nezita neropa raJesu.

nezita neropa rajesu vana vamwari ngavaregedzwe vanamatwe we are here for a purpose and hakuna asina kudaidzwa namwari takadanwa for a purpose namwari vatinoshumira saka kuva kwako pano iye vaisi accident You are not here by default. Asi Mwari vatinonamata ndiye vakuunza pano. Tinoremekedza wese auya pano. Tinoremekedza wese anonamatirwa pano neanonamata pano ngaitwe zvakanaka manerani. Unofanira kuponeswa iwewe. Une spiritual right yekuponeswa. Une spiritual right yekutsikinurwa. Spiritual right yekurapwa manerano. Amen. Marights haabati the physical aspect, anobatawo futi the spiritual aspect. Tine constitution yeduwo iri spiritual, in the spiritual realm. Kana wonamata u declare kuti this is my right. I'm supposed to be delivered in the mighty name of Jesus. Ndiregedze ndisunungurwe. Tera ibva kwandiri. Teraipa mukati mevana vangu. Zvakanaka ngazviitike mukati memba yangu. Haleluya. Hanzi Hezekaya ndisahwira wako here iwewe? Waenzi wako? Ah, ndibhururu wako aiwa tera hatina ukama naye tera muregedza aende manewe kana tera akuregedza unofamba vakaenda to the southern side nekuti ndokune kenani kunyika yeruponeso rwako the reason why uri kutenderera uchitenderera pane mweya watera uri kukudzungaidza saka uyai hiye kuitwa zvakanaka manerani Haleluya. Handisi kuchada kuenda kure. Toda kuti Mwari watiitire zvakanaka. Tina Mwari wanoisa nyasha pamusoro pedzimwe nyasha. Uyu Mwari watinoshumira anodira nyasha pamusoro pedzimwe nyasha hapana kana fosi ine nharo nesu hazvina basa zvakaitwa pasi penyanza tinotaura moto nezita neropa rajesu Hazvina basa zvakadhikleva nevapenyu kana nevakafa. Tina Mwari vakatendeka anoisa moto pamusoro peumwe moto. Ende kana achinge abatidza moto wake hakuna ane simba rekudzima. Jesus. Toda kuti Mwari uya tichiri zvakanaka manirani. Iwe une nyaya yako iwewe. Une history yako manirani. iri kuda kuchinjwa pano iro rinogore risati rapera mwari anochinja nhoroondo yako uchirarama mukati memusha mune madhondi dhondi dhondi dhondi don god will change that he is the god of transformation hakuna anotadzisa mwari kuchinja nhoroondo yako mhani kana kuchinja cv yako mhani aiwa usati ndaneta nekunyengetera usanete Tera ndiye anofanira kusarenda achikuregedza. Zvimwari zvatera tinodeclare moto muzita raJesu weNazareta. Maspirits ese atera tinoti muzita raJesu weNazareta, vana vaMwari ngavazive vaine freedom yavo. ifreedom yako yaunofanira kudhisevha kurarama usingashandiswi nevakaipa kurarama usingatsikirirwi nevakaipa aiwa moto ngaubake manherano muzita rajesu tingosimuke anomanheru ndeyekutsvaga kusunungurwa Hapana chimwe chatavinga pano. Mweya mutsvene uri pakati peimba inoi. Unstoppable Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ. Chitendera mweya waMwari kufamba panewe. Chiti manerano baba muzita neropa raJesu ndakubuda mukati memba yatera. Ndakuregedza chese mweya chine aspect yatera mukati meupenyu hwangu ndakuregedza chese mwari chamusina kudyara mandiri dyarai mhodzi yenyu yeutsvene mandiri baba ndaramba kushandiswa nemweya yatera baba nezita neropa rajesu wenazareta baba wedu vari kudenga toda kuti mablessings atere mukati meupenyu wedu ropafadzo ngaikuteverere right now right now hapana chinorambidza pamwe pacho wakabatirwa vhiza rako kwenguva yakareba tera akakubatira vhiza akati haubhururuki nendege unobhururuka iwe nezita neropa rajesu wenazareta tera akaita mhiko newe akakupikira kuti haubati mwana akakupikira kuti haupasi akakupikira kuti vana vanofa vari vadofo tinoramba muzita neropa rajesu the spirit of terror we are speaking the holy ghost fire right now in the mighty name of jesus baba kana tauya pano tiine misodzi yekuchema toda kubva pano tiine misodzi yekufara tiine matears of joy Tokashira nyasha dzenyu manhero ano Mwari. Tagouya tichisuwa Mwari manhero ano. Tauya tichichema manhero ano Mwari. Toda kuimba rumbo rutsva manhero ano. Rumbo rwenyasha manhero ano Mwari. Rwekucelebrata presence yenyu pakati pedu. Muzita raJesu Kristu. Thank you Father. In the mighty name of Jesus. Thank you Father.

Andichera muzita raJesu. Chiita Baba, chiita Mweya Mutsvene. Thank you Lord. Zviri kutoda iwewe. Thank you Jesus. Zviri kutoda ini. Tiri vairi pamwe chete.

Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tinokutendai Baba wedu. Jesus. Nekuti maakutozviita. Oh yes. Zita renyu muri iye. wachawa sezvamakutorwa izvozvi jehovha jesus eroshadai jehovha jaire haleluya jehovha tsitkelo the god of war oh yes takutonamata izvozvi muzita rajesu nekuti vana venyu vataura kuti havachadi chese charambwa izvozvi muzita ratenzi wedu jesu kristu ndakutaura kurongedza chese charambwa chese chaudzwa kuti handichakundi buda uende in the name of jesus jesus power in the name of jesus thank you lord ndiri kutaura zvirwere zvese zvine mazita nezvisina oh, zvakatenderedza vana vamwari zvakufanira kutorongedza izvozvi muzita rajesu ndiri kutaura nyora dzakatemerwa dzese dzairarama kumusana dzairarama pachipfuwa wherever padzanga dzakatemerwa dzakurongedza power in jesus name power power right now power in jesus name ndakudeclare moto ngautange kufamba izvozvo izvozvi ngautange kufamba izvozvi ngautange kufamba rongedza uende tera rongedza uende tera izvozvi ehe iwongo akabata mirishi yake rongedza uende

chese chakauya chichiita zvekudengeterwa chese chakauya chichiita zvekupisirwa chese chakadaro ngachirongedze ngachirongedze ngachirongedze nokutendai baba wedu nekuti makutoita zviro zvenyu haleluya tinokutendai newamakutobata izvozvo zita rajesu pese pakakamiswa muchato oh yes ndinokutendai nekuti pakutosunhu mazvita baba

Thank you Jesus. Matidana tese manheru ano. Father, munotaura musoko renyu kuti wamunenge madana vanodaidzwa kunzi vana venyu. Yes. Ivavo vanodaidzwa kunzi vana venyu chese chavanoda yes, chinozadziswa. Chese chiri kukumbirwa nevana venyu ngachizadziswe muzita raJesu. Chese chanamatirwa nevana venyu ngachizadziswe muzita raJesu. Oh, yes. Chese chanongedzerwa nevana venyu ngachirangarirwe manheru ano muzita raJesu. Ndinokutendai. nemwana wenyu wamashandisa munomukomberedza nemozita munoramba muchimuropafadza muzita razita rajesu ngarikudzwe zita rababa remwanakomana neremweya unoera amen pandiri kudzorera nguva praise team mwari vatiitire zvakanaka manerani kudaira kwangu kuti munhu wamwari waitirwa zvakanaka pauri ipapo chingobva mukati memba yatera kuti maropafadzo ateverere kunewe kune zvizhinji zvakabatwa zvelife yako ukangotora step yekubuda mukati memba yatera blessings will follow you unstoppable blessings will follow you mwari watite zvakanaka mukati mesangano rino muzita rajesu amen haleluya haleluya haleluya wakomborerwa amen chakumbira tese tisimuke timbofarira jesu amen, amen.

tiri mumwedzi waOctober uchangobva kutanga. Zvazviri kuratidza ndezvekuti Taamu last quarter of the year. Gore ra 2019 kupera kwariri kuita. Kana une zvawakanamatira uchitanga gore usati wakutanga kuona maruva azvo kutaura kuti rinogona kupera futi sekupera kwakaita mamwe iro gore rino kutopera kwariri kuita mulast kota yegore ukada kutarisa ndomaunofanira kuita zvinhu zvinobatika because tinotarisira kuti kubva kwese ukuwanga kutanga uchileya foundation uchisakurira uchidini izvozvi taakuda kuti udye michero yezvinhu zvawanga uchinamatira yanguva yekuti mwari zvinhu zvangu zvaamumaoko angu so manheru anhasi ndiri kuatora semanheru akasiyana nemamwe manheru ese Muri kundinzwa zvakanaka? Kumbira nyasha dzaMwari. Ndanga ndiri kunzwa kubatikana ndichiti vanhu vari kunzwa here manzwire andiri kuita? Kana zvanzi hauropafadziki ba uchiri muteritori yatera zviri kureva kuti muupenyu hwedu mune kamwe kamugariro nekamuraramiro nemamwe maconnections atinawo asingagoni kuti tiropafadzike izvozvi tiri munguva iyo vana vakutanga kunyora mafinal exams avo vamwe vacho vari kutogara nambuya vacho vakatobheja kuti haafi akapasa so ndoda kuti ndinamate nevana vese vaakunyora ndozvandasimukira panapa vamwe vane pfungwa dzakatobatwa kunzi hapana kwaanoenda ngaaite zvake toda kuona akapasa vamwe vakachinjaniswa mari zawo dzeake asati atotanga kunyora the devil is a liar manheru ano manheru ekuti pfungwa dzemwana wako iwewe dzanga dzakabatwa toda kudzitora dzichidzoka panzvimbo yadzo mari zawo Kwange akazobatwa kudhara toda kuti adzoke panzvimbo yawo. Haleluya. Ndakapika chimwe chinhu svondo rino iri kuswera zuro apa ndiri kudurban ndakapika chimwe chinhu mwana achibhejerwa kunzi uyu takapedza naye haaroorwi takatotarisa tikaziva kuti muchato wake uri musi wa 21 december vakabata muchato wake vachitoziva nedheti raachachata nevhenyu ndazodzinga mweya wachina waenda ndobvunza musikana wacho kuti iwe uri kuda kuchata rini ndikanzi handizivi asi mweya wachina uri kuziva the devil is a liar satani anoziva mari zawo dzemwana wako iwe iye asati aziva hatitambwe iyoyo manheru ano manheru enyasha mari zao dzemwana ngaaregedzwe muchadenga the devil is a liar toda kunamatira vana vedu vasati vanyora ndati toda kutanga tadeclare tipinde mumuarea yemari zao dzevana vedu vasati vatotanga kunyora Mwana wega wega haatenda revival ino manheru ano haasi kuzofoira. I am a servant of the living God. Glory be to God. Who is this devil? Anobata pfungwa dzemwana wako iwe. Who is this devil? Anounza confusion zuva rekunyorwa kweexam. Satani imbwa. nevaroyi vake imbwa nezvikwambo zvake imbwa toda kuteera pfungwa dzakaiswa murwizi hatinganzwi second sermon tisati tanzwa assurance yekuti mwana wangu atopasa ini i can feel it right now nezita rajesu wese ari kunyora exam i don't care kuti kuuniversity kucollege kana wanyoresa kangani i don't care chandiri kudeclare panapa ndinoziva kuti i serve the code of academic excellence the code of distinctions pavhura hapana anovhara pavhara hapana anovhura ariko nhasi muridzi wenjere muridzi wewisdom the god of divine intelligence uri kunonyora exam it's done come come closer come closer this is your year mwari venyasha vachikuitira zvakanaka vese vakabatirwa pfungwa dzavo Dzakuregedzwa iye zvino. Wakambonyora uchifoira uchinyora uchifoira. Ah, Mwari wedu haazive failure. Thank you Jesus. Thank you Father.